Häerzlech wëllkomm zu engem neien Opening hei op Team Lëtzebuerg, dës Kéier mat der Yu-Gi-Oh! Megatin aus dem Joer 2025. Fir déi, déi dëse Produit net kennen, dat kënnt all Joers ëm dës Zäit eraus an do ass e bësse sou de Resumé vum Joer dran. Also hei si cool Reprints, mol kucke wat mer erauszéien. Awer ech ginn och direkt eng Kéier op den Design vun där Tinn an. Also kuckt Iech dat mol un, dat gesäit jo richteg cool aus. Hei eis Main Characters aus dem originalen Anime an där sou enger Poker-Kaart-Form. An och hei op der Säit hu mer dann och nach déi aner Protagonisten aus de spéideren GX, Five Ds, Zexal, Arq-V a Reigns, alleguer natierlech mat hiren Ace Monsters. Richteg cool a gefält mer richteg gutt. An op dëser Säit hu mer hir Rivalen.

Also déi ass wierklech nice. Déi aner waren ëmmer sou Gold, äh, komplett aus Gold, sou eng Pharao-Statu. D'Gimmick dobäi war halt, dass een an den dräi Joer déi dräi Tints konnt kafen an dann hat een déi äh, ägyptesch äh, äh, Tafel do aus dem originalen Anime. Ja, kann een natierlech elo net erweiteren, dofir hu mer halt dës. Okay, ech denke mir maan se elo op. Do dranner befannen sech dräi Boosteren an an deene Boostere sinn dann jeeweils, ech mengen 18 Kaarten, äh, déi dann nach eng Kéier. Wéi gesot, Reprints si vun de vum leschte Joer souzesoen. Ok, an dann hu mer awer och nach hei sou Trennungen. Fannen ech och mega cool. Gutt Material, fillt sech gutt un. Da kënne mer déi och an eisen Deckboxe benotze fir dann eis eenzel Decker oder beim Kaarte sortéieren Kënne mer déi dann benotze fir ze trennen? Ok, ech gesinn hei beim Kaiba hu mer souguer den Lord of the als Monster. Dat ass jo witzeg. An hei ass Blue Eyes? Ah nee, hö? Ah, dat fält mer elo grad op. Hien huet de Lord of the hei an net säi Blue Eyes. Ok, komesche Choix, mee whatever. Gesäit trotzdem richteg cool aus. An ech denken da komme mol direkt d'Kaarten drun. Jo hei an der Tinn ass halt näischt dran ewéi 3 Boosteren, kann een awer ëmmer benotzen fir Kaarten ze sortéieren. Si ganz cool Gimmicks. Ob sech déi Tints lounen? Ja do muss ee kucken, hei sinn zwar vill cool Reprints dran, mee et ass anscheinend zimmlech schwéier un déi Kaarten déi ee wierklech wëll hunn ze kommen. Also mir hunn dann hei déi dräi Boosteren, e Megapack nennt sech dat. Dës Joer ass et och speziell, oh et steet souguer net drop wéivill Kaarten dra sinn. Okay, da, ech mengen et sinn 18, ech si mer awer net ganz sécher. Ähm, dës Joer kënnt och nach en Side-Set souzesoen raus, wat sech mat der Megatin befaasst. Ech weess net, ob mer deen um Kanal och nach opman, mee. Ech si mer ganz sécher, Dir kënnt deen den 20 September, wann Der e bësse Yugi op den LDS spille kommt, hei enker kuerz ageblent als Werbung, kommt dohinner, maacht mat for free a gewannt esou eng Megapack. Dat ass eng gutt Saach, no? Méi Informatioune fannt Der dann an der Videobeschreiwung oder Dir joint eisen Discord-Channel, wou Der dann och e bëssen eppes iwwer den LDS vu Letzmech léiere kënnt. An jo, wéi gesot, ass eng gutt Saach. Giff mech freeën, wann der mat gifft spillen. An da kucke mer emol, wat mer hunn. Ok, mir fänken u mat der Ascent City, King of Ascent City. Jo, en Deck, wat sech halt elo net sou duerchgesat huet. Ass awer cool als Dark Souls Deck, ne. Also fir Dark Souls Fans ass eppes derbäi. Dann hu mer den Cyclos, Saphira, Dann nach eng Kéier den Hero of the Ashen City. An dann hu mer eis éischt Ultra, den Anarchist Monk of the Six Samurais. Mhm, jo. Mischiefs of the Gnome, okay. Déi hunn ech zwar schonn am Kommen aus dem OP-Pak, awer cool, dass een déi och am Ultra-Print hei elo kréie kann. Jo, ass elo natierlech och e bëssen aus der Zäit gefall, ne. Ryssel hält sou lues op an am Moment gëtt och keen anert Deck, wat. Ja lo richteg do un der Kaart stierft dofir. Oh an dat ass awer cool. Ähm dat ass déi Destruction Sword déi huet mir gefeelt a lo hunn ech déi einfach lo. Lo kann ech dat Blue Eyes Buster Blader Deck mol endlech spillen. Dat ass cool well ech hunn alleguer d'Kaarte beisumme just déi do Kaart huet mer gefeelt a lo muss ech mer se halt net bestellen. Ok dat ass e coole Reprint freet ech mech drop. Dat war lo schonn e Win fir mech perséinlech.

Oh an dann Sylvera vum White Forest och richteg cool hei an enger, ech mengen dat nennt een Parallel Rare, sinn ech mer awer lo net ganz sécher, mee dat ass déi typesch Raritéit déi een hei an där Tinn gesäit. Ja d'Qualitéit vun der Kamera ass net déi bescht, deet mer leed, awer ech denken d'erkennt een et an jo cool Kaart, liben ech. Schéin, ok, Sun Kaiô kënne mer vergiessen. Blazing Bombard Beast, jo och eng komesch Fusioun, keng Ahnung ob déi eppes kann, ech denke mol net, soss wär se halt um Schierm vu verschidde Leit. Aquajet Surface an dann White Dragon Ninja. Jo, also den éischte Pak war scho mol net schlecht. Cool Saach. Sou kann et weidergoen. Wat sichen ech heidrauser? Jo, ech giff mech halt iwwer The Black Goat Loves freeën. Eng Trap déi och zimlech schwéier ass ze kréien ne, also huet och nëmmen ee Print a Puruli ass hei dran fir déi zweet Kéier gereprint an wär net schlecht wann ech déi zwee halt giff kréien well dat géifen meng Decker halt schonn e bëssen méi stäerken, déi sinn nämlech net grad bëlleg. Sou Sinful Spoiled Struggle, Fish Lamp, Ancient for Eternity, Junk Dragonlet, aha. An dann hu mer eis éischt Ultra Re wat? Rekindling the Ancient, aha, ok. Hei gëtt et mengen ech och eng Kaart dranner, déi ass als Première hei dran. Kënnen der och puer sinn, awer ech weess nëmme vun enger, nennt sech Dragon's Gate mengen ech. A mol kucken, ob mer déi vläicht och gesinn. Magic Spectre kréie mer och nach. Link Monster, mhm, interessant. Dann hu mer d'Cosmo Queen, de Queen of Prayers. An als Starlight Rare hu mer einfach déi The Designator. Okay, dat ass elo e bëssen eng Enttäuschung. Ech liben déi Kaart zwar, ech hunn déi hei ohem och als éischte Print an hirer éischter Raritéit. Gesäit richteg cool aus, well dat Schwäert do ass halt Ja keng Foil, dat ass einfach eng wäiss Déngen. Gefällt mer zimmlech gutt, mä jo ass och e bëssen aus der Zäit gefall. Also wien déi haut nach spillt, ech meng deen huet, ass e bëssen an der Zäit hänke bliwwen. Ass natierlech warscheinlech interessant fir déi Edison an Timewizard d'Formater déi et ginn, vläicht ass dat iergendwou eng Staple, mä jo als Starlight e bëssen enttäuschend. So, dann hu mer de Botheader. Dat ass eng Trap, äh, keng Trap, eng Zauberkaart, déi net esou schlecht ass. Also, wann een déi sech e bëssen duerchliest, déi kann e bësse Play gesinn. Ass schonn eng funny Kaart, esou en hallwe Boardbreaker, dee schonn e bëssen onfair ass. An kann een an dëser Meta e bësse consideréieren. Et ginn zwar besser Kaarten, mee dat ass schonn zimmlech funny. Also, cool Kaart, déi emol och als One-Off ze hunn. So, Performance, Odd Eyes Dissolver. Murmelking, Neptabis, aha. Ech mengen, dat ass d'Secret gewiescht, oder? Si mer net ganz sécher, mee ech mengen, déi hat och nëmmen eng Raritéit. Dat ass jo deen neie Support, oder? Ah, ech kenne mech mat deem Deck net esou aus, also do muss der an d'Kommentare da schreiwen, wéi et do ausgesäit. Esou, dann hu mer Sangenfuro, jo, nodeems, jo, déi ganz Tempaidragons e bësse gehit gi sinn, ass déi Kaart komm. Déi ass eigentlech och Gudde Support fir dat Deck, mee jo léiwer net hei weg domat. An dann hu mer nach en Chuka Chupacabra Danger Monster, jo ok och an kenger schéiner Raritéit, mee bon whatever. Sou an da si mer schonn um Enn vum Video, leschte Booster. Hoffe mer dass déi nächst Starlight, déi eis anscheinend guaranteed ass, dann e bësse méi eppes Interessantes ass wéi elo eng ural Kaart déi ni méi Play gesäit. Sou Mystic Potato ass hei och dran, ok. Äh dann hu mer de Moonfang Dragon, aha, interessant, Lights from Aegis, okay, och schonn als Reprint, dat ass och eng nei Support Card gewiescht vu Lightsworn, déi dëst Joer halt rauskomm ass, vläicht och lescht Joer, ech weess et net méi genau. Mee White Sardine.

Äh mengen ech gouf et och just als engem Reprint an jo cool dass déi elo an der Tinn verfügbar ass. Sou dann hu mer FA Dawn Drex am Ultra Rare, och cool. Hunn ech halt heiheem als ech mengen ierg eng bëlleg Raritéit awer elo als Ultra gesäit se zimmlech schick aus, gefält mer ganz gutt. An dann hu mer den Duel Link Dragon de Dual Dragon als Starlight Rare, mhm. Jo hun den och schon lang net méi gesin, wees ech mol net op een déi iwwerhaapt wëll spillen an iergend engem Deck, mee d'ass cool, cool déi ze hun, gefällt mer ganz gudd, net déi schlechtste Starlight Rare, mee ok. An dann hu mer nach TB 11, ok dat ass och cool, awer ech mengen déi hun ech och schon a menger Favoriten Raritéit, ech sin net sou Fan vun déser Parallel Rare. mee ok cool TB 11 ass keng schlecht Kaart ne mee e gëtt halt ass halt och déi schlechtsten Kaart vum Malice soe mer mol sou an bësse schued dass ech dann déi gezunn hunn Primehead Howl, Vol Mina an dann de Yellow Ninja an zum Schluss hu mer nach Guild of the Sinful Souls. Jo de Kaartepool an der Tinn ass relativ grouss wat natierlech e bësse schwiereg ass dann déi richteg cool Pulls ze kréien. Ech muss lo soen meng Tinn war lo e bësse midd also. Jo déi zwee Starlights hei sinn e bësse worthless an d'Magdermut freet mech zwar, mee ech hätt léiwer och nach ganz aner Kaarte gesinn. Ech soen trotzdem Merci fir d'Nokucken. Falls dir sou eng Tin opmaat, wat sinn dann är Pulls gewiescht? Ass jo och schon e bësse méi raus, mir hunn e bësse Verspéidung mam Release, awer Et sei denn, äh, jo, ech hätt mer gären eng Purulia an eng Black Gold Lars gewënscht, mee krut ech leider net. Mee egal, mam Magda Mut sinn ech zefridden. Ech so merci fir d'Nokucken a bis demnächst. Ciao.